Triq N. Cottonier f'Ħal Lija u jekk tiddawra tajba ma' Ħal Lija. Għand min titmu? Għand John Borgi.
Ejjew miegħi qed jistennina diġà. Ħajħodna fejn torri. Ħajħodna dawra dawrun tlaqna. U sinjuri, emmu John! John, aħna għalulna mawx gwida u minnek għal-ħallija. Għadna fej torri. Noħodkom għana fej torri. Sat fit torri. Dej laħjar, laħjar postijiet, il-knisja. Triq il-knisja. Tlaqna ġbin.
Iktar importanti tlaqna.
Għax hemmhekk inti trabbejt ex. Trabbejt u ex.
Labt, imma mrajt. U anka s-sint kollna mrajt ukoll. Ah, John, il-Knisja huwa fattur komuni f'ħafna nies illi nżuru. Inti x'importanza għandha lik il-Knisja?
L-ewwel nett ħan nitkellmu dil-Knisja mhix l-oriġinali għax qabel kien hawn Knisja Salvatur il-qadim li aktar ta' tħammorru fiha. li hija l-Knisja tas-Salvatur li nbniet qabel ma ġew il-Kavallieri. All right? U fiha għadha teżisti eżatt kif inhi, hija l-ewwel knisja li nbniet koppla tanbur.
F'Malta. Malta.
U oħra li hemm knisja Koppla imma baxxa hija ta' San Girgor iż-Żejtun. X'memorji għandek ta' dawn l-naħatek? Il-memorji tiegħi jiena għext hawnhekk għomri kollu. Għax hi minn fuq it-Suntier, issa f'morru t-triq ta' fuq it-Suntier. Din, l-ewwel nett hawnhekk, hawnhekk kien magħluq kompletament bid-djar. Hemmhekk kien ġnien, bieb biex jidħlu fil-ġnien. Għax immaġinaw hekk, in-naħat kollha tal-bini ta' hawn, in-naħat kollu tal-bini ta' hawn kien parti mill-ġnien pittoriku. U int għedt li din kienet villa waħda hawnhekk. Villa, dik Villa Gurjon, dik li qed nurikom hemmhekk. Jiġifieri tibda minn hemm, għandek it-triq kollha sat-Torri u tibqa' sejra sal-Boċċi. Sal-Boċċi kważi.
Ħanina!
Issa, hawnhekk,
sorry, hawnhekk kien hawn, kien hawn id-djar li waqgħu, li waqgħu kollha. U nfetħet fil-1956 din il-knisja. Allura ġiet. Il-Pjazza ta' Ħal Lija, l-ewwel pjazza li kellna tal-knisja li hija issa l-knisja ta' Ħal Lija skont Achille Ferris li kien kittieb ħafna tal-knejjes ta' Malta sejħilha meraviljusa, perfetta u sempliċi. Għax verament hekk hi. U issa jmiss it-triq il-knisja. U jiena qatt ma rrealizzajtha, inti ġegħeltni nirrealizha. Imma Attwalment, din it-triq hija t-tsuntier tal-Knisja. Wieħed mill-ikbar tsuntieri li hawn Malta. Ma tirrealizzax sakemm ma tinduna li għadek fuq it-tsuntier tal-Knisja. Tant hu veru hawn dawn iż-żewġ koppli ngħidulhom aħna li jifirdu triq il-Knisja ma' fuq it-tsuntier. Jiġifieri dat-tsuntier? U dak triq il-knisja. U hawnhekk qegħdin fi triq il-knisja. Min jaf bistu dan jien. Mela, hawnhekk fejn kont toqgħodin? Jiena kont noqgħod hawnhekk.
F'did dar? F'did dar. Ma kważi il-knisja kont. Il-knisja. Ma kellek skuża biex ma tmux kuljum. Kuljum, le le.
Fil-fatt din kienet passaġġa ħafna għall-knisja u għal ċentru kummerċjali li hawn fuq għalkemm pjazzetta żgħira kien hemm kummerċ immens. Biss biss f'di t-triq kien hawn tliet ħajjata. Hawnhekk. Hawnhekk.
Nimxu ftit.
Ġifieri hawnhekk kien kien hawn il-ħajja nistgħu ngħidu? Prinċipali, għax minn il-ħajja prinċipali. Li n-nies kienu tantu vera hawnhekk kien hawn 50 tifel illum triq rieda. Dak iż-żmien tfal ta' Ħal Lija kollha jiġu jilagħbu hawnhekk. Ground tal-futbol kien mela. Hemmhekk min jaf kemm il-kappellan ħareġ jieħodilna l-ballun. U din għamela s-sindku issa riċenti. Dik hemmhekk inti bdejt tgħidli li anke f'dak il-ġnien li bdejt issemmielna kien hemm ħafna siġar tal-larinġ. Hawnhekk hemm semmija l-larinġ. Għad għandkom larinġ tajjeb? Ejwa, għad ħafna tajjeb tajjeb. Inti għandek?
Għandi, għandi.
Issa, x'kien jiġri wkoll hawnhekk? Hawnhekk iċ-ċentru kummerċjali. It-tfal kienu jilagħbu kollha jiġu jilagħbu żibeġ tfajliet, bniet u subien. etc. U hekk hawn kien hawn kif għedtlek tliet ħajjata. Barra minn dak kien hawn grocer hawnhekk. Da, hawnhekk.
Hawnhekk. U hawn wara hawn il-forn. Allora timmaġina fl-antik. Fi triq il-forn ovvjament. Le mhux xorta ċer Street. F'dan is-sqaq ta' hawnhekk ara. Hemm forn li wkoll in-nies ta' Ħal Lija kienu jġibu dak iż-żmien biċ-ċomba xi nar ta' ħadd speċjalment. eh, Ċomba, eh, inti tmur tik ċomba biex Dik ċomba ikollok. biex tkun taf ta' min huma. ikollok- Isejjarlek l-ikel. Sajjarlek l-ikel.
Ah, U min jaf kemm nies ġew l-għawek, etc. biex. Dik ir-riħa fuq Dik għaddej. ir-riħa fuq ta' patata l-forn jew. U għawek ara fejn hemm dik it-tonda, Mhm. hemm shelter, wieħed mix-shelters li kien hawn ħallija. Tiftakar il-gwerra, men. Le, f- fl-aħħar tal-gwerra twelid jien, imma Mela le. U ma' shelter inżil ġo fih kemm il-darba. Qed inxejħek mela. O iva. Ftit.
Issa, għalhekk ġibtkom hawn għax imbagħad hawnhekk ħa niġu fiċ-ċentru għalija kummerċjali ta' Ħal Lija. All right? Jekk tħares minn dik l-istatwa 'l hawn, hawnhekk hija Bakery Street. All right.
Jekk tħares minn dik l-istatwa 'l hawn, hawnhekk kien hemm parrukkil. Wieħed ibigħ il-pasturi. Ħanut hawnhekk ieħor tal-merċa. ħanut faċċata tal-merċa fejn hemm dik it-tieqa. Rajt? U mbagħad kien hemm żewġ bars, wieħed hemmhekk u l-ieħor hemmhekk, wieħed msemmi ħafna l-ġurrat. Barra minn dak hawn l-ewwel gażin li fetaħ Ħal-Lija, ngħidulu l-gażin Lienser.
Dejjem xtaqt nitla' fit-torri. U ma stajniex niġu l-Ħallija u ma niġux fuq it-Torri li żgur il-Maltin jafu li huwa parti minn Ħallija. Se ntendi.
Dan sar fil-1857, fis-setax-il seklu. 1857, mill-Ingliżi.
Minn Ġużeppi Bonavija u kienu jużawh bħala relaxation, kif tara hawnhekk jiġu jagħmlu parties. Għax jiena dejjem irid inżomm f'moħħi li warajja huwa ġnien. Hawnhekk kollox ġnien, hawnhekk kollox ġnien. Immaġinaw kullhom kemm ġnien. Għax bħalissa relaxation f'nofs it-triq, mhux x'tant. Imma dak iż-żmien, fil-fatt fil-1921, l-ewwel leġistratura kienu ltaqgħu hawnhekk. Il-parlamentari ta' dak iż-żmien. L-ewwel kostituzzjoni. Ddeċidew xi erba' affarijiet importanti naħseb. Dak iż-żmien ma nafx kienet kienet fil-one night went to one.
Tlaqna nduru ħdieq. Nduru daqsxejn. John, intom famużi ħafna għan-nar, għall-piroteknika, mhux hekk? Hekk hu. Fil-fatt, fil-fatt il-Kamra tan-Nar ta' Ħal-Lija, St. Michael's Fairfax, li ħa tagħlaq, mitt sena, erba' snin oħra, one night twenty five. U nisperaw li jagħmlu ikollna ċ-ċans nagħmlu spettaklu.
Faċċata, faċċata tidher il-kamra tan-nar li aħna very proud of it.
U qegħdin issa fejn il-Knisja tas-Salvatur, u x'hi? Tas-Salvatur il-qadim, l-ewwel knisja parrokkjali. ta' ħallija. Xi ġmiel hawn. Xi ġmiel hawn. Fil-ġnien tagħha. Dawn għand siġar taż-żebbuġ għandhom fuq 600 sena kollha, eh? Ġifieri, fil-fatt dil-knisja nbniet qabel mal-miġja tal-Kavallieri. Però fil-1575 Monsinjur Duzzina kien ikkonsagra. Nista' naraw minn ġewwa. Nista' naraw minn ġewwa.
Tlaqna biss ħadna Ġorġ, ngħidulu thank you. It-titular, it-titular huwa meħud mill-Vatikan ta' Raffaello Sanzio. Tista' taraw kif inhu. U f'dil knisja x'isir, John? Le, dil knisja qabel kienet kienu jisu qabel ma kien hawn il-mużew. Mhm. Konna nitgħallmu hawnhekk. It-tfajl it-tfajl. Kont żgħir hawn inti. Kont żgħir. Ejja, ejja. Hemmhekk kollox.
Xejn xejn tqarar tal-affarijiet ta' meta kont żgħir. Hekk issir quddiesa
kbira wkoll f'Nar is-Salvatur. Mhm. Peress li jkun hemm il-konċelabrazzjoni kbira fil-knisja parrokkjali, hawnhekk fil-ħdax issir waħda Ukoll, biex tintuża wkoll fil-festa tas-Salvatur. Barra minn dak, jużawha jagħmlu ċ-ċena tal-Ġimgħa l-Kbira. Ukoll? L-antika. Vera ħafna. Naqbżu qabża jekk jekk tuna ċans fil-Ġimgħa l-Kbira. Ejja dik dik tittara ħejja. Ġara għalu dan.
Ejja laħan, erru l-affarijiet ta' meta kont żgħir int. Mhux ħanqarru, imma għandik penitenza. Għidli.
Kieku ma kontx minħallija minn fejn tagħżel li tkun, naf li. L-ewwel nett jien mhux ħa ngħidlek għax jien minħallija għomri kollu bissier u għomlu b'kollox. Però kieku jkolli nagħżel huwa l-iklin għax għalija għadu sal-lum l-iklin huwa parti minħallija. Tqila, eh, din.